Kua whakaatu a Whakatōhea i tōna mana, i tōna wehi ki mua te aroaro o te ariki nui Kuini Ngāwaihono i te pō. Kua whakaeke a Waikato i runga o Tērere marae hei tuku aroha ki a Riki Mītai, tōna whānau, tōna iwi. Ae, kua hē te manawa pēnei i a ia, ka mate. Ā, ko Taka-ā-roto, ko Māwherangi, ko Rutu-a-mātau-e te mamae, e ngā uauatanga, ngā mamaetanga, ngā pōuritanga. Kai te kōpū o tōna makau a Lawton, ā, tō rāua pēpi, ā, ka whānau mai i roto i ngā wiki nei. Ko tēnei tamaiti he. whetū kōrako o te ao kapa haka, ā, e taetae mai ai tō tātou Ariki nui i whakahoahoa ki a ia i te wā o te ora. Nō reira, kua tae mai ki te mihi ki tēnei momo hautupua o te ao haka, ā, e takoto mai nei ki runga o te rere.
I mua te pōwhiri o Waikato hei pōwhiri anō i a Mātaatua whānui hei whakanuia ai i te taonga o te mate i hinga i te mani kua hipa. I hē tōna manawa. I whānau mai a Riki me te manawa me ngā ia toto. E rua pea ngā ia toto, he iti rawa, he pāpaku rawa. I Tāmaki ia, i tōna kāinga. Tupu mai ia i konei i tōna pā, a tōna marae a Te Rere. I konei ia i te kōhanga reo o Te Rere muri i tōna whāngai ki. te reo me ngā tikanga tōna kuia tonu a Nēni Ranga te kai poipoi i a ia i konei. Ka pakeke mai ki Papa Te Whai, ka hūnuku te whānau ki Waikato, ā, ka kura ki te wharekura o Rākau Mangamanga rāua tahi ko tōna tuakana a Thomas. Nā wai muri tā ringa te waka hī. Ko te rā tuatahi tēnei o ngā rangi e rua mō te tae o Manuwhiri mai, I te pōwhiri tuatahi o te rā, ko Tauranga Moana, Tūhoe, Ngāti Awa me Te Whānau-a-Apanui. E taumaha ana a Mātaatua i tēnei wa. Koinei te ngākau o te haka. Ka riro nei i a mātou, ka riro nei anō hoki o tōna pā harakeke ake i tōna whānau ake. Nā reira kei te tangi, kei te auē. E te, kei te pāpou. Me mōhio ana te iwi whānui i wāna pukenga kai roto i ngā mahi hakahaka, ā, ko tā mātou te hunga e tautokohia i ngā whakamaumaharatanga o ngā pakanga o mua, ka tūtaki mātou i a Rick me ōna tuakana i wera o ngā kaupapa. Kua rāngona anō i tōna reo whakapono ki runga ki te atamira, ā, engari ko tēnei, ā, poutiriao me kī, ko Ricky, e. Kaha whakapono ana, arā, ki tōna atua, ki ngā mātāpono hoki o ngā mātua tupuna. And koina te mea pea kua pīri tata ko te tini, ko te mano ki a ia. Āe, ko te hāhi Ringatū tōna hāhi.
Kua haruru te whenua nā te haka o Te Whānau a Apanui ki te kaihaka nei o tōna kapa a Opotiki Mai Tawhiti, mātanga reo, tikanga, haka waiata, heoi, i tōna tīmatatanga, He aro anō a Ricky. Kāre pai tōna noho ki ngā kaupapa a pēnei te kapa haka. Tangata hākinakina, he kaitākaro rīki, i toa i a rātou te whakataetae Ty Mitchell i te tau 2001. Ko rātou anake te tīma o konei o Ōpōtiki i toa i tērā whakataetae. Ao ana te rā. Ka piki ai ngā reanga i Te Kura Tuarua, i konā ka tū mō Kura ki uta i ngā whakataetae, i reira ka rongo ia i ngā kare-ā-roto pea. Kātahi anō i mutu a Ricky i tana mahi i runga i te kaupapa o Walt Disney, ko ia hoki tētahi mātanga waiata i tautoko ai i ngā tau rima tekau o Te Matatini. Ko te wā i whakaritea mai Te Matatini kia rīkotangia ōna waiata mō te rima tekau tau o Te Matatini, Nāku i tono atu ki a Riki kia hara mai ki te piri mai ki te kapa nei. Nō te mea, tuatahi ko tōna reo, he reo ātaahua, he reo mīharo. Whakangohengohe i te ngākau. Kāre he perēne anō, hoi anō, ka kimi, ka kimi i te iwi, i te oranga, i te mea he tino rangatira te tangata nei, ā, mō te hapori nei,